Un placer a troba di te un biaha mas den Pika Pika Talk Show. Awe nos tin un special. Dikon un dia special awe? Pasobra awe ta dia di nos, nos hende muhenan. Anto ta p'esei pa e dia aki, ocho di maart, mi no ker a laga e fecha aki pasa zo maar forbij. Mi ta kòrda mi ta ta anunciá ku mi ker a hasi un Pika Pika Haiti. Anto comida tin logá pa um, seis hende moe pa nos ban papia riba e dia djawe. Mi ta tin dos hende mas, in men natuur mi ta tin cinco, pero door di privé omstandigheden nan a cay afo, pero toch mi no ta mi so, mi tin tres moe masha balente mes, cu manera bosan tur sa, Nicky Royer, Presente manera semper mane cherry riba e bolo Ruenda Gums San ta corda Ruenda e ta ta un bia den pica pica cu e tema divorcio scheiding en nos tin un cara nops nops Region aki ta Hulandes ta papia pero nos aki ta domina tur idioma

Ok, nou, dus e kort en krachtig. Bon dia tur mi dushi nan ku ta bezig ta wak awe awe me mèrdia. Mèrdia, dus pa bosnan tur masha masha pa bien awe. Van harte gefelisiteerd met onze dag. Ato ya, mi ker a duna palabra na Roenda. Kiko, Roenda, kiko pa bo Ta awe, awe e vrouwedag. Awe dia di hende muhé pa mi ta representá hopi di mes persoa, di mes hende muhé. Mar nan si fu hende muhé anto teinda esei ta keda asina, niun hende otro no con e yucu ta hende muhé, awe e ta mas special cu special. Anto e ta nifica pa mi cu segun cu tempu E dia di hende muhe ta mará na lei, pasobra el a kuminsá ku ta hende muhe nan no tabata traha anto, nan keda bai laborá anto, nan a pone huntu ku nan ta disidí ku awor aki ta basta, nos ta bai laborá anto, a skohe e fecha ochu di mart. Anto esei ta nifiká pa mi ku un hende muhe tambe ta laborá. E ta laborá riba tur tereno pa bo? Sí, pa ami, un hende muhé ku tin derechi di haña salaris, tin derechi di haña su dianan liber, tin derechi di wak su mes tambe komo persona ki karera e ke skohe, Principalmente, anto, cu e derechonan mester ta equivalente cu e hende homber. No, pa mi no mester ta existi cu un hende homber, pasobra e ta e hende homber, e tin di gana mas tanto cu e hende muhe, anto cu e trabou tambe mester ta equivalente. Kico nan di si e bo ta director, bo ta den un maestro, bo ta maestro o maestra, bo ta den sector comercial, E e intencion ta pa bo por gana mesun tantu. Ok, mena tantu e salaris mester mester ta mesun cos, ehm, e trato tambe mester ta mesun cos, ehm, cu e hende homber. Si, esey pa mi ta e ema e parti emancipacion.

Si mi tabata ta na bida mi ta keda den otro tempu tambe lo mi a pensa mesun kos pask e anrecht mester tei pa hende muhe i pa hende homber e anrecht no mester tei pa hende muhe so. Tsje. Oké, oké, oké. Ja. Oké, e ta duidelijk. Niki, Niki bo ta hari. Hm. Pa mi e dia aki ta meskos ku un hasimen di aña bo ta selebrá e dia ku bo hasi aña ei, pero e ta tur dia bo ta biba. Anto nos ta selebrá awe e dia di emansipashon di hende muhé, pero e ta tur dia nos mester a paga tinu riba e emansipashon. Emansipashon ta nifiká igualdat. Anto e igualdat simplemente no ta solamente salaris pero. Den tur den tur ramo. De modo di pensa tambe. De modo di pensa tambe. Pasobra hopi biaha nos komo muhé den muhé. Sorry. Pearl, kan yo ta bechi foug? Un bechi. Un bechi. Bueno, si bo shuta un par di palabra. Sí. Hopi biaha nos komo muhé den muhé ta bisa nos no mester di hende hòmber. Nos ta mester di tur hende. Tur hende mester di tur hende. Anto nos ta bira duru. Anto e idea no ta pa bo bira duru komo hende muhé, pero pa bo para fuerte komo hende muhé. E tiesin ta tje hard mos sèn ons vrou, mar krachtig mos sèn ons vrou. Groot verschil. Er is een heel groot verschil. Wat is het verschil? Het verschil is als je hard bent laat je niks binnen. En dan kan je ook niks ontvangen. En dan kan je ook niet beleven.

Ora bo ta biba den un kas ku un hende ta hasi un kos so òf e otro ta hasi otro, ta algu ku bo por palabrá, algu ku bo por skohe pa hasi. Bo ta nifiká ku, si ami ta kushiná tur dia, anto abo ta tira ku e shusha afó ku nos no ta emansipá. Nos ta emansipá nos a parti nos tareanan. Anto esei tambe ta igualdat, pasobra si ami ku mi pareha òf ami ku bo por palabrá kiko abo ta hasi bon, kiko ami ta hasi bon, anto kiko ta nos hasi mihó.

Op moment dat wij gelijk willen zijn, dan moeten we het bespreken. En dan kom je tot gelijkheid. Anto esei ami ta mira como emancipacion. Emancipacion ta e comunicacion, anto e derechi cu bo tin como hende muhe di tin igualdad na hende homber, mes un tanto di bisa, mes un tanto di gana, mes un tanto di haci. Esei ta e igualdad. Esei ta emancipacion, di tanto muhe como hende homber.

Hopi kaminda te ainda nos komo hende muhe ta bringando mas e nog steeds aan het vechten voor gelijke rechten en gelijke betaling op het arbeidsmarkt. Nos no nos no tin ne ainda nos tin un kaminda largo pa bai. Den mayoria gobièrnu mayoria bia ta hende e hòmber en en de meeste gemeentes zijn het de mannen die toch de boventoon spelen. Tin hopi kos mas ku nos mester haña igualdad den dje. i igualdad di expresion. Hopi bia ta worde bisa tambe hende muher ta hopi mas emocional, pero hende muher ta hopi mas mihor manager, pero dikon nos no ta den den e posicion ey asina tanto? Kiko ta falta pa nos yega eynan? We we always talk about the men's world, pero ki ora nos ta drenta como hende muher? Ora ki ora abo ta eksigi e rèspèt ei ku si Jan Chepo gana dos mil, ami tin tambe tin ku gana dos mil, mi ta traha e mesun trabou ku Jan Chepo. Trabou, mi tin e mesun papelnan, dezelfde papira. Mi mester por gana e mesun kos ku Jan Chepo, pero nos no tin nan ainda ke medi e lucha, de strijd for emansipatsi is nogsteits bezig. E bo mut na fortsetta, nos tin ku sigui lucha, nos tin ku sigui para riba, i ta nos tin ku eksigi e rèspèt ei. Bo no ta bai hañele simplemente, eksaktamente, ya gata soma krijga, ya gata for muta werka, ya gata for muta fègta, en bai muta samen stèrk staan. Bai muta nat samen als vrouwen doen. Nos no mester keda kibra otro, nos no mester keda bringa otro. Hopi bia es vaak gebeurt dat het vrouwen elkaar kapot paga. Ja, hopi bia hende muhe ta por bra kibra otro, pero ta nos tin cu para huntu pa nos por yega. Si nos ta yega, si nos no ta yega na igualdad ei, nos mester cuminsa na dicidi pa nos mes cu nos como hende muhe ke tin e igualdad ei. Ora nos yega einan, anto nos tin cu para p'e. Anto einan nos tin cu yega, anto nos no ta einan.

Mi ta pensa si cu ta un barera cu mester kibra den mente den politico, den gobernacion completo, pasobra laga nos bisa asina que nos hende muher ta special a base di e parti tambe cu nos ta haña yu. Anto e parti ei a ocasiona cu ta pesey e muher ta keda cas, ta bay e nurture yu, ta keda wak yu, Pa e educa e yu, te ora yu bira grandi e homber ta bay traha antes por ta e homber no ta traha den un pueblo, e tin cu bay un otro stad, e tin cu bay por ta riba laman, e ta keda ocho luna despues ta bin cas, entonces e cos nan e ta ora pone cu e hende muhe tabata ta semper cerca di yu, pega na e cos ey, e no tabata, hende muhe no tabata pega na nada otro. Anto ki ta pasa? Mi ta kere e kambio, ora ku e kambio bini den mente, e kambio mester bini ku pa un yu krese bon, e mester tin e hechting di tantu e mama ku e tata. Anto di e muhé so, ke mendi ku si nos leinan laboral mundialmente bira ku ta pone por lo ménos tres luna pa kuater luna ora un pareha haña yu, Ora e persona, dos personanan ta bai kria un yu huntu, anto nan ta keda kas gewoon ku nan yu, nan dos ta keda kuida e yu, bo ta haña un famia uní. Bo ta haña un famia a base di esaki nos ta para, p'e nos ta para pa nos haña e yu, nos ta bai krese, nos ta bai eduka e yu huntu. Sí, bo ta para pa e nos. Nos ta bay educa e yu huntu. E hechting for di principio ta di mama cu tata huntu tambe, binticuater shete. Te men di e e tres lunanan ey ta no ta pausa ni vakansi ni nada sey. E e tres lunanan ey ta e lunanan di famia pa e famia por uni huntu. Anto despues cu e muhe tin cu bay traha e muhe ta bay traha, cu e homber tin cu bay traha e homber ta bay traha. Ku si ta un ta keda kas, kua ku ta por keda kas? Pasobra ku a pasa e barera ku e tres promé lunanan, e yu a haña tur loke ku e mester huntu for di su kuna. Anto esei ami ta kere gewoon ku ta e ta zona por ta fantasia òf utopia òf kiko ku ta otro ku no ta real pero ami si ta kere ku ta esei ta real ku na momento ku politikonan gobernantenan di henter mundu pensa ku nos ekonomia por drai mundialmente pero e famia òf e sunnan ku a skohe pa eduká un yu riba mundu ku por bira un bon hende riba e mundu aki mester por tin tres luna huntu pa realisá esei. Ya

e ta sali for di serka nos, pasobra ku si mi tin un pareha, mi ta lag'é hasi loke mi ke ku mi, mi ta siñando mi yu hòmber, ta esaki ta snaki e hòmber ta, mi ta pèrmití e hòmber hasi. Si mi ta laga mi yu muhé mira ku ta snaki, mi ta laga e hòmber hasi loke mi ke ku mi, mi ta siñando mi yu muhé ku ta snaki e hòmber tin mag di tratá bo. Mendi e ta sali for di nos,

Meskos ku nos den nos kultura en nos kultuur is zo dat wij zeggen mannen kunnen alles doen, ze zijn toch honden en meisjes moeten thuis blijven bla bla bla. Dat klopt niet. Nee. Pasobra si bo siña bo yu homber pa respetá su mes, den ta bai kla na drumi ku ken ku ta tòg. Meskos ku bo ke pa bo yu muhé respetá su mes, den no bai kla na drumi ku ken ku ta, por ehèmpel. Anto ora ku bo siña bo yu homber tambe esei pasobra nos ta siña hopi biaha nos yu hombernan ku nan di magia si tur cos. Bo mogen alles. Pero bo ta mesun porcaria cu si bo ta siña bo yu esey cu bo ta siña bo yu un otro cos. Pasobra e ora bo ta bay keda haña e strooming cu e no a por cos si tur cos, anto e no a mester keda sin e kinanan. Kibay e emancipacion ta cuminsa cerca nos. E parti di maatschappij mi ta comprende, anto esey locual Rowenda tambe ta bisa, anto locual Rolf tambe ta bisa, E gobièrnu, e gemeenschap mester kweek e omstandigheid pa por ehèmpel e tata por keda kas òf pa pone ku tin igualdat di salario etsetera etsetera. Pero nos tin ku kuminsá ku por di se dese generasi al pasobra mester a kuminsá masha tempu, ma bo kende òf nu begina mèt siña bo yunan cu nos ta igual. Correcto. Bo tin cu siña bo yunan pa nan crece cu e pensamiento ey pasobra eyna'nan ta bay bibi un cambio despues den gobierno, despues den unda cu ta. Ya. Pero e tin cu cuminsa en berdad, si e ca abo como mama, abo como mayor, pa bo yunan sa cu igualdad ta existi. Y mientras tanto cu nos no pone nos yu muher cu yu homber laba cos, limpia cas, laba baña,

Yep. Ta como ne, pero feminista no ta robes, feminista cu ta la nos bisa sigui bay mas leu cu mester e ta bay bira un muhe duro cu ta bringa un muhe anto bo bibi awe biba amarga pasobra si bo ta bringa pa un banda so si ta bo ta hopi frustra si bo ta bringa pa un banda so pasobra igualdad ta un otro cosa y feminismo na feminismo a lanta pa bringa pa e igualdad na no a lanta pa bringa contra ña homber

Esei ta komo manera abri mi nomber. Ok. Bo tin un herida, bo tin un dolor, mane, manera um, Rowena ta bisa. Pasobra, um, komo hende bo por hat un hende. Mes, pa bo tin rabia riba un hende of riba un sierto hende of sierto rasa of sierto religion, ta nifiká ku bo tin un herida einanan. Pero feminismo no ta esento. E siempre ta kere hopi biatrese e negativo laden papia feminismo.

Ja, ja, ja, turnieren en weet ik veel alles. Ik meen met die wauw. Ja, ja, met die, hoe heet het, die, die loader. Zag ik een vrouw, wat? Gaaf. En weet je, ja, ja, en weet je, ik loop naar, naar die persoon toe van, hey, tof.

Zeker, zeker. Mi dushi, Ruenda. Ami su um, conclusion ta cu e hende homber bo mester di e hende homber tambe y bo no mester di e hende homber. Den bo comunicacion cu bo mes, ora bo ta valora bo mes, bo sa ki momento ta e momento cu um, bo ta emancipa y bo ta iguala hunto cu e hende homber y bo sa ki ta e momento cu ta Mi placer, mi so, mi time, con cu bo ke yam'e pero bo mester tuma tempo pa bo mes tambe. P'esei e no ta e ta bai huntu cu otro pero e ta bai tambe cu ami mester por desaroya y mi por mester por sigui desaroya y bo no por parami. Ok. Ok, pero e ora bo por bo por haci e samen, toch? Bo por haci e samen. Samen ontwikkelen. Bo ta scoge pa haci e samen. Of bo ta skohe pa ser bo so, pero tin momentu ku asta ora bo ta samen, bo mester bo me time. Bo mester bo ratu ku kisas bo ta sera bo porta den bo kamber, bo ta bo so un ratu, bo ta Bezig met je meditá, bo ta hasi innerlijke zelf, oracion. ja. Sí, bo mester di dje. Bo mester tambe ku bo mester por hala rusea ku bo por bisa esnan ke, m'a bai un ratu serka un amiga, un amistad, bai sinta kombersá.

Ta importante pa nos paga tino na kiko nos ke, unda nos ke bai, unda nos ke yega. Wat we wille, Waar we heen willen en hoe we willen aankomen. Anto nos tin ku hasi elen huntu, no solamente hòmber ku muhé, pero tambe muhé ku muhé. Muhé ku muhé komo amistat mayornan, mama, tanta, prima, nos huntu tin ku hasié. Pasobra bo por di si den bo famia mes tambe bo por kuminsá kambia kos. Abo komo mama, den bo den bo den bo den bo yunan bo por kuminsá kambia kos. Os muer kaña heu for durmi achi kinderan, kaña e kinderan heu for lera, pero abo siña promé. Siña pa bo kiko pa bo mes kiko ta igualdat pa bo. Siña pa bo mes kiko ta lokual ku ta e lokual ku bo den bo kurason bo ke. Pasobra bo por trata huntu ku un hòmber i seya emansipá, siña e hòmber tambe pa emansipá. Bo por trata huntu ku bo doña trabou pa emansipá. Tres e kos adelante, bisa ke bo ta pensa. Bisa dikon Carlito sí ta haña sinku mil, seis mil florin òf euro pa lokual ke ta hasi e abo nò. Spliká mi di kon puntra bo no e puntra bo no e trabou. Kuestioná kosnan. Lanta para pa bo mes. Hasi loke bo tin ku hasi pa bo tambe yega. Si bo doño trabou no por mustra bo ku Carlitos ta hasi un otro trabou for bo òf miñó ku bo òf e tin mastantu eksperiensia ku bo òf mastantu papel ku bo, bo tin derechi di tin igualdat. Anto esei bo por kana ki kaminda di lei ku bo ke, pasobra bo tin e derechi ei riba sigur, riba igualdat, pero bo tin ku para pa bo mes. Meskos tambe ora bo ta na skol, des muchanan ku ta na skol, wak tambe ku yefrouw òf meneer no ta hala un mucha dilanti fo'i otro. Òf pasobra e ta mucha hòmber tin mas hasi tal kos, òf pasobra e ta mucha muhé tin mas ke hasi tal kos. Pasobra einan nos emansipashon ta kuminsá. Right. Ya.

Dus, ot is de centraal. Wij zijn de centrale van alles. Dus shownan ta te aki, pika pika a yega cu e programa djawe. Masha masha pabien. Awe, proost Mi kopi kofi ta bashi. kopi bashi. Proost na tur tur tur nos hende muhénan awe. Ya? Na tur mama, tur wela, tur tur amiga, tur hende ku ta hende muhé pa bien. Esunnan ku ta transgender ku ta sinti nan muhé ku nan ta felis asina pa bosnan tambe masha pa bien dus ser bewust ku awe ta dia di emansipashon di hende muhé kember no ta pa nada Nos tin un langa weg te gaan. Nos tin cu keda bringa. Pero e bringamentu ta cuminsa vanuit huis. Ey ta cuminsa vanuit ons nest. Nos tin cu e haci. Nos ta lang niet klaar. Pasa un felis dia, anto teca domingo cu Dios su poder. Keda pendiente boso promo ta na caminda. Bo? Mi stima boso. Doei doei!